An sayyidii wa sayyidukum rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ibnu Abdillaahi ibni Abdil Muxxalib. Jira lamaan kanatu walitti dhufe. Samii torbanii ol inda beeytil ma'muur beeytii istireetii kallattii beeytii lafa jirtu tanaan gubbarratti argamtu. Osoo sun achii kuftee ta lafa jirtuu irratti lafa dhoytu jedhe Nabii Muhammad sallallahu aleyhi wa sallam. Osoo Ibraahim beeytii kanatti irkatanii taa'an manguddoon Nabii Muhammaditti dhufanii salaama irratti qaraanaan marhaban bibni saalih baga dhufte ilma kiyya gaari yaa nabiyyicha gaari jedhaniin Nabiyyallaahi Ibraahim. Walgahiin jara lamaanii Waltajjiin guddichi walitti dhufeenyi walitti dhufeenya tokko hin fakkaanne ta Nabi Muhammadii fi Nabi Ibraahiimiin alayhima salaatu wassalaam walitti fidde tun seenaa guddicha ummata Muhammadii guduunfaa warqii warqii caalu guduunfite. Nabi Ibraahim jecha tokko Nabi Muhammadii dhaame maalin eegale? Yaa Muhammad

Albuuda gabbataa qabdu, ka homaa irratti hin biqilin, ka homaa irratti hin dhaabamin, irratti hin facaafamiin, facaasaaf, dhaabaaf, biqiltuuf qophooftee teessu, wanni jettuun ummata keeti yaa Muhammad, Lafa jannataa biyyeen isii bareedaa, bishaan isii mi'aawaa, lafti isii qophaa'ee taa'u san, wanni biqiltuu san ittiin gad dhaabbatan,

Waan arrabni keenya ittiin urgaahu, qalbiin keenya ittiin dhiqamu, sadarkaan keenya ittiin ol siqamu nuu guduunfee nagaa fi rahmanni Rabbi haga shakakkeera lafaa, haga rooba samii, haga khalqii Rabbi Nabi Ibraahimii fi sayyida keenya Nabi Muhammad irrallee haa jiraatu.

Alal miizaan, miizaana irratti akkaan ulfaatuu taate. Ka Rabbiin biratti sadarkaan isaanii ol kaate. Subhaanallaahi wa bihamdi, Subhaanallaahi al-aziim. Nabi Muhammaddu jedhan sallallahu alayhi wa sallam. Zikriin ibaadaa ulfaatuu miti.

moolii, supparmaarkettii, gabaa gurguddaa fi xixiqqaa tahe bakka namni Rabbiin hin yaadanne. Namni seenee laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa calaa kulli shay'in qadiir jedhe akka nama gabroota Ismaa'ilirraa gabra kudhan biliseesseeti jedha Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Zikriin Akka Ibnul Qayyim kitaaba isaa Al-Waabilus Sayyib keessatti bu'aawwan zikrii nafaaf, lafaaf, rizqiif, ilmaaniif, har'aaf, boruuf, addunyaaf, aakhiraaf bu'aa isin qabdu tokko lama jedhee ragaa akka aduutti ifu irratti ibsatee Bu'aa 100 lakkaahe Ibnul Qayyim rahimahullahu rahmatan waasi'a. Zikriin qoma dhiqa. Zikriin sheyxaana buruuysa. Zikriin sadarkaa ol si fuudha. Zikriin akka wanni ati harkaan qabattee margu godha. Zikriin akka arrabni kee Hikmaa mirgoo dha. Zikriin akka ijji kee haqa argu godha. Jecha tokkocha ka addunyaa kana ijaaru nama zikrii baay'isurraa baasa Rabbi. Seenaa urgaahaa akka hixaana bakka tokkoo urgaahu ka garuu mana kee hunda keessaa fooliin isaa dhahu. Seenaa keessatti urgaahuu barbaannaan, gaarreen, laggeen taarikaa hunda keessaa, kitaaba hunda keessaa, dubbii hunda keessaa urgaahuu barbaannaan zikrii heddummessi. Yaa nama salaanni sitti jabaate, zikrii baay'isi. Yaa nama sadaqaan sitti ulfaatte, zikrima baay'isi. Yaa namas masjida dhaquun, jam'aa salaatuun, qur'aana qara'uun sitti jabaate, zikrima heddummessi. Yaa nama nama gaarii wajjin saahibuu. Bakka Rabbi jaalatu, bakka Rasuuli Rabbii jaalatan sallallahu alayhi wa sallam ooluun sitti ulfaate zikrii baay'isi. Zikriin qalbiif akkami beekta? Akka sibiila yookiin hadiida jallate ibiddaan oo'isanii ibiddan naqanii wayta inni laafe gara barbaaddetti marquu gara barbaaddetti dabsuu ati dandeettuuf. Ibiddi si gargaaru zikriin qalbii tee tana salaataan salaatuu barbaannaan si laaffifti, zakaa fi sadaqaa barbaannaan si laaffifti, qur'aana qara'uu barbaannaan si laaffifti. Hamii nama'a, foon nama'a akka Ibnul Jawziin jedhe rahmatullaahi alayhi. Namni gariin fincaan eeggatee akka fincaanirraa baqata, fincaan eeggata akka fincaan huccuu isaarra hin buune, garuu arrabaan dhiiga namaa dhugaa oole jedhe.

Nyaattullee dhabdullee kee beeluma ta'e. Uffattullee dhabdullee daartullee kee qullama deemu sitti fakkaate. Cooma qalbii barbaaddaa? Akka keessi kee coomu. Abbaa qabeenya addunyaa kana akka of seetu feetaa? Qul laa ilaaha illallah, subhaanallah, wallaahu akbar dhikrii kan heddummeessi. Yaa nama, namaa walii galuu dadhabde. Bultii keetii waliin socho'uu dadhabde. Hiriyoota wajjin socho'uu dadhabde. Dalayda wa ittin baatu, baratta bakka takkan geessu, hojjatta homaa siin atharan, homaa barakaa wahii lafa siin bu'u. Idhkurullah, dhikrii Rabbii heddummeessaa. Dawaan waa hundaa, qorichi waa maraa. Qajeelfamni kallattii hunda si kaa'u zikriidha. Wanni zikrii Rabbii gahu hin jiru. Ibaadaa hunda, khayrii hunda, darajaa hunda argachuuf zikrii Rabbii jabeessi. Har'arraa eegali. Ammarraa jalqabi. Ofiifillee namattillee dhaami. Yoo ofii har'a jette jecha tokkocha qofaan Jannata keessatti manni sii ijaaramu. Biqiltuun Jannataa sii dhaabamu. Rabbiin sii araaramu. Yoo namatti himte nama kudhan, digdama, shan, jaha. Mee har'a koottaa Laa ilaaha illallah dhibba tokko haa jennu. Mee koottaa subhaanallahi soddoma haa jennu. Jedhii nama itti kakaasi. Warri siif jedhe sababa kee jedhe sun hundi

Yaa gammachuu isaa jedhan Rasuulli Rabbii sallallahu aleyhi wa sallam. Zikrii keessaa ol aanaan Subhaanallah, Laa ilaaha illallah, Wallaahu akbar tahuu ulamaa'ni ummata Muhammad hundi itti walii galan jedha.